ئەو دوگمەیە بەر دەکەین بۆ خۆی قایمە بێ ئەگەر ویسمان لەسەر کامێراکە بیکەینەوە دووبارە ئاوا ئەسوڕین بۆ ئەولا لەو لایە ئەو دوگمەیە هەیە کە سێ ئۆپشنیە ئۆپشن یەکەمیان کە زیاتر خەڵی بەکاردێنە ویستفادی دەکەین تیتی ئێڕە تیتی ئەڕاتە کاتێک کە فلاشەکەت بەسەر کامێراکەوە قایم کردبێ یعنی ثرو the lens ئەو کورکراوەی تیتێڕەکە ثرو the lens یعنی بەناو یعنی ڕووناشی فلاشەکە بەسەر لێنزەوە بێ دووەمیان لێرە دووەمیان بریتە لە مانیوەڵ ئێم لە مانیوەلدا ئێمە توانین بە ئارزوو خۆمان دەستکاری چیمان بۆیە توانین دەستکاری بکەین هەموو اختیارەکان کاتێک کە بە بلوتوز ئەو فلاشە بەکاردێنی

یاخود کۆی فلاشەکە دەستکاریەکەی لەوێوە گۆڕانکاریەکان پیشانەدا پێنە سەر بەشێکی دیکەیان کەوریتە لە زوو ئەو فلاشیان ئاوا مەسواتەکانی ئاوا لە 24 بە هەیە بۆ لێنزی 24 ئێمە دوایی بیست و هەشت یعنی بە ئارزوی خۆت ئاوا زیادەکەی تا سەد و بیست سەد و بیست ملی ئەوە زوومەکە ئەو دوگمەیان ئەویان بریتە لە سلێک بۆ نمونە ئەگەر بتەوێت دەستکاری شتێک بکەی ئاوا سلێک لێدەی بە ئارزوی خۆت گۆڕانکاریەکانەکەی بەو بەو دوگمە باز نییە ئەوەیان ئەو دوگمە سوورە هەم گلۆپە هەم بۆ تێستە لە هەندێک فلاشدا دوگمەکە نووسراوە تێست بەڵام لە لە SB حوسەت تەنها نووسراوە فلاش و ڕووناچەکە بۆ منە ئێستاگە تاقیکەینەوە دوگمەی مێنیومان هەیە لێرە مێنیو

بۆ ڕیمۆت بەدل نابێت تەماشا ئیلا بێ ئەویان دابیریەوەی ناوەڕاست تۆزێک زەختی لێ بکەی و ئاوا بە سۆرە وەکو ئەیبینن فلاشەکە وەکو فلاشەکان دیهە نییە هەندێک فلاشەیە ئەتیادیە سوڕێ

یانی ئەبێ ئەو دوگمەیەت لە بیر نەچێ ئەو دوگمانەی تەنیشتی ئەوەیە لەگەڵ ئەویان ئاوا دابیری جا بارزوو خۆت بۆ پێشەوە بۆ پشتەوە بۆ سەر و خوارەوە ئەسوڕێ خۆی بینی دەرجەی هەموو لەسەر نووسراوی گۆشەکە لێرە لە تەنیشتی شوێنی پاتریەکانە ئەگەر ئەوە زەختی لێکەی و چاک پیلەخوا قەڵەمی ئەو شوێنەشیان شوێنی سێنسەرەکە ئەگەر بە بلوتوز بەکاری بێنی ئێرە لێرەوە ئەو تیشکە وەرەگرێک کاتەوە تاحکم پێکەی کە خستە سەر بلوتوز لێرە ئەو گلۆپەکەیە لێدا دایم لێدا لێرە سوورە وەکو ئیشارەتێ لەسەری سەرەوە وەکو زۆربەی فلاشەکان دیکە دیفیوژەرێکی هەیە لەگەڵ دیفیوژەرێکی کاغەزی نیمچە نایلۆنی لەگەڵ دیفیوژەرێکی تر ئاوە بەڵام ئەو فلاشە وەکو زۆربەی فلاشە پرۆفشنناڵەکان کاتێک کە تۆ ئەو دیفروژە دیفیوژەرە ئاوا دەرەکەی ئۆتوماتیکی گۆرانکاریێک ڕۆدا لە گلۆپی تیشی فلاشەکە بینە سەر دگمەی مێنیو دگمەی مێنیو کە داگرین لەسەرەوە لەسەری سەرەوە بۆ نێساوە لەسەر فیلتەرە تۆ گەر بتەوێت چ فیلتەرێکی بۆ بەکاربیێنی زیاتر ئەوەی ئەمبەر ئەمبەر دانێ دێنی سەر ڕیمۆت ڕیمۆتەکە کە تۆ بتەوێت چۆن فلاشەکان کۆنتترۆل بکەیت بە ڕیمۆت وەکو دیارە ئەدڤانسد دابنێی لە دووەمیان ئەوە دەنگی فلاشەکەیە یاسی دەکە ئەو شاشەیە کە بتەوێ چەند ڕووناک بێ ئەوشە لێراتوانی تاقم پێ بکە ئەوانی تریش بەدلەکەی ستانبای هەیە ستانبای بۆ نونە کە تۆ ئیشت بە فلاشەکە نییە و هەر داژش گیرساوە بۆ خۆی ستانبایە بێ بۆی زۆر شەحن بە فیرۆنەدا

شەریکە لێبێتەوە ئەوە چۆنێتی بەکارهێنان و دگمەکەکانی سەر فلاشی SB حوسەت کە بەڕای من فلاشێکی زۆر باش و گونجاوە توانی ئیشی زۆر جوان پێ بکەیت بۆ نیکۆن ئێستا حالیان کە 2010 کە من ئەو ڤیددیو بڵاوکەمەوە سەرەکەی لە بازار بەلۆچی بە دوو گەڵا و سی دۆلارە دەستی دووش لەوانەیە بە سە دۆلار دەستت کەوێ هیوادارم سوودی هەبوو بێ و بۆ بینینی ڤیددیو زیاتر ئەتوانن سەبسکرایپی چەناڵەکەم بکەن بە و نانوشانی لەسەر ڤیددیوکە دەرەکەوێ یاخود دەتوانن بۆلۆی پەیجەکەم بکەن لە ئینستاگرام ئەوشیان هەر بەناوی هەریات ئارت سپاس بۆ هەموولایان.